Afaka mifaninana sy miangeza ary manaja ny tontolo iainana. Nanomboka tamin'ny taona sivy amby valopolo sy sivanjato sy arivo, fotoana niorenany, dia nihamafy hatrany ny fiarahamiasa teo amin'ny mpamokatra, mambra, sy ny Fifata. Amin'izao fotoana izao, efa mahatratra fito arivo mahery ireo fikambanana ifotony mivondrona amin'ny fikambanana miisa roa ambin'ny folo miparitaka amin'ny faritra roa ambin'ny folo eto Madagasikara izay mandrafitra azy. Ny tanjona iarahan'ny Fifata sy ireo mpamokatra iantsorohana dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika, ara-barotra, ara-tsosialy, ny fanatsarana ny fidiram-bola, ary indrindra ny fampiroboroboana ny famokarana miorina amin'ny teknika mivoatra sy agro-ekolojika. Isan'ny tolo-draharahan'ny Fifata ny fanofanana ireo mpamokatra mpikambana amin'ny fampivadiana ny fiompiana akoho gasy sy ny famokarana agro-ekolojika. Ity fomba ity dia miantoka ny faharetana sy ny fahombiazan'ny famokarana. manome vahaolana tena maharitra manoloana ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fandalovan'ny valan'aretina Covid dix-neuf. Dia ao anatin'ny sehatra ampiompiana akoho gasy moa izany no misy anay fikamban'ireo a, ao anatin'ny fitota mifi. Dia misehatra ao anatin'ny fambolena katsaka izahay nefany a, ny zezika ampiasainay a dia tsy maharaka satria zezika resaka zezikomby sy ny karazany no ampiasainay. Nefany a, rehefa nahazo formation tany amin'ny. Fifataha sy tanana sy ny felona izay a, dia nisy mpiofana maromaro izany nalefa any an-tany tao amin'ny PR izay mpanomana mpiofana mpanao ny zezika agroekôlôjia, dia nisy ao karazany telo, zezika fito andro, dia zezika rariny a, dia ao koa ny ady gasy fanaovana fanafody a, dia rehefa nampiharina ela izy izany tamin'ny fambolena izay nataonay a, dia hitanay izany fa tsara sy mendrika ilay izy noho ny zezika ampiasainay hatramin'izay a, satria sady mampitombo ny zezika no manome tsiro bebe kokoa. Amin'ny alalan'ny teknika agro-ekolojika, mampiasa akora voajanahary ny mpamokatra mba hamokarana zezika toy ny zezika fito andro, zezika ranony ary adigasy. Ampiasaina izany hamokarana katsaka, soja ary sorgho, izay sakafo fototra ho an'ny akoho gasy. Vokatr'izany, mitombo ny vokatra azo, manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ary tsara hoa ny fiompiana akoho gasy. Erana agro agroecologie izany zao za zao eto amin'ity toerana misy anah ty a zany hoe miady amin'ny manao amin'ny ady gasy sy ny zezika compost izay mifananay tany amin'ny sefel dia io indray zany zao tsapako fa tena mety le izy satria tomba tombony amin'ilay izy a dia hita hoe Izy dia tsy dia mila aina firy fa ny fitaomana ravinkazo ihany no tena mila miady kely ianao fa maka sy maka bozaka dia efa mipetrapetraka iny ianao dia mitetika bozaka sy ravinkazo no asa dia aveleo izy dia akambana dia ahoditra dia tondrahana dia lemana dia mandeha ary io indray izany izao no traikefa hevitra entina indray hoe Ho entina hambolena an'ilay katsaka ary mijery ny zavatra maniry any dia tena mahafinaritra dia tena mahafinaritra tena maitso tanteraka mihitsy ny izy. Izay moa ny tena moa filera ao anatin'ilay akoho dia hoe izay mahasoa an'ilay akoho tsy maintsy diadiavina. Noho ireo tombony azo avy amin'ny teknika agroekolojika izay aparikan'ireo tantsaha mpampita, mihena ny asa sy ny fotoana lany amin'ny famokarana. Tsy ny mpamokatra ihany no mahazo tombony fa ny tontolo iainana ihany koa. satria voajanahary sy maharitra ny fomba famokarana ampiasaina. Taloha ve a ampiasa vidina zezika iray sarety a dimy arivo sy iray alina aty aminay dia nefa ny ny zezika efa amboninay izany a raha ohatra hoe tany iray ara izao a dia tokony eo amin'ny roa sarety ny zezika ampiasainay zezika omby ampiasainay dia valerana dimy arivo sy valerana telo alina zany ny vidin'izay rehefa rehefa nanao composte ay a dia ray sarety ihany ny ilainay nanana ambom-bola zany ay a ray alina ahafahanay manao zava-drafa tafiditra amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpiompy akoho gasy ihany koa ny fampivadiana ny famokarana agroekolojika sy ny fiompiana akoho gasy Maro amin'izy ireo no efa mivelatra sy mampifandray ireo rohim-pihariana lehibe ireo. Ary tena raha hoe raha izao no jerena dia hoe akoho mihitsy no mamelona anay fa tsy mpamelona akoho intsony izay. Izay no tena narisika anay ary tena misy toham-barotra be dia be tokoa ilay izy. ary manafaka ny fiainanay ato an-tokantrano tanteraka. Na azahoanay omby izany akoho izany, azahoanay tanimbary izany. Ny FIFATA dia mijoro ho mpiara-dia akaiky amin'ireo mpamokatra, manohana sy manamafy ara-pitaovana sy fahalalana ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpamokatra sy fampandrosoana lovainjafy. Vokatry ny ezaka niraisan'ny mpikambana sy ny fandaharanasa FO4CP, dia mahatratra fito arivo sy roa hetsy ny akoho gasy lafo tao anatin'ny dimy taona farany ho an'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony ary Ihorombe. Isa mampiseho ny fitokisan'ireo mpiompy amin'ity teknika mahomby ity. Miisa sivy amby enimpolo sy roanjato sy dimy arivo sy roa alina sy roa hetsy sy iray tapitrisa ihany koa ny dozim-baksiny nampidirina ho fiarovana ny akoho gasy amin'ny aretina, izay manamafy ny tanjon'ny Fifata, amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny biby fiompy. Ankoatra izay, ho an'ny Fifata manokana dia mahatratra folo sy telonjato sy iray alina ireo mpamokatra nofanina tamin'ny agroekolojia mampiroborobo ny fambolena maharitra, agroekolojia sy fiompiana akoho gasy, ropihariana mandroso, mahavelona ary fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara.